Ku nos we Tari Audrey. Audrey Felice Tari, welcome to XFM Sigur. Ba bishita nos mas rin pan kaba, pero welcome a we Tari Sigur den e programa. Um, pones conversa tocante cosa ngunda nobo, um, tambe evento na kutina caminda pa tambe di lo que ta NVL. Maar promeko de roos, bo Tari, bon siman. Sí, bon tardi, bon tardi Tarek, bon tardi tambe na tur hende escuchando nos. Contento pa ta back, por mester dos biaha. den un Sí, dia. sí, hombre, bo bay largo, sí, hombre. Bo- Bo bay largo, bo te back. Pero contento con nos por conversar. Prome con nos bay pape tocante todo lo que ta na caminda. Am, ban pape tocante Jasabre. Jasabre, El Mar, tabatin un tremendo... am, Tabata envolví tambe huntu ku e fiesta, e fiesta, e konsierto di Kylie i Katia. Chispito tabata tei i sigur boso a tuma e oportunidat aki tambe pa informá i eduká nos hóbennan. Kon esaki a bai? Sí, manera bo sa, Tarek, aña pasá el mara relansá su maskota Chispito. Mashá stimá, no? Sí, súper stimá, el ta bañando súper bon. E aña pasá e meta tabata ta pa e muchanan konosé ken ta Chispito, su personalidat. Nos a bai mei ku e festival di buki di mucha. Anto e aña aki nos a kuminsá ku e mishon mes di Chispito ku ta pa promové siguridat di koriente des dentro e muchanan, no? Korekto. Desde ora i manera bo por a nota, algun siman atras nos a riba un pop-and-cast show tour. Nos a bai diferente summer camps rond di Aruba, a duna nan pop-up car show pa dos motibo. Un di nan pa e mensahe di sigurdat di koriente. Pero e otro ta pa lanta bek e pop-up car show. Mi ta kor ami sa si ta bo tempo, pero mi tempo sigur ta e pop-up car show. Sí, ami ta kor a pop-up car show. Ami tempo di kleuter mi ta kor di anto. E pop-up car show ta masha great mes. Sí, sí, sí. Anto ta algo ku nos kepia muchanan di awendia tambe eksperensiá. Keme nos a kuminsá esei ku chispito i manera bo di djasabra ka pasa tabata e di dos nos tin mei na ingles activation ku tabata e partisipashon di chispito na e back to school concert di Kylie ku Katia. Master, no, sigur i loke e tema tambe e topiko di di di e Poppencast show, pero tambe ku boso kier eduká e muchanan dje ta hopi importante, no, parti di e seguridat di koriente. Atrobe ta mucha hopi bia ta inosente i ta hopi importante for di edatnan hoben, Bo, bo kuminsá eduká nan em, di kiko ta seguridat di kuriente, no? Sí, sí, sí, e dia aki nos a lansa tambe e videoclip. Uh, p'e motibu aki nos a partisipá den e konsierto di Kyle ku Katia pa lansa e videoclip ku e show di Chispito. Mari ma, ma pas'é pa bo pa nos por pas'é ora kila. Oh, bo, bo mand'é Pero pa mi. despues, pero despues Mand'é pa mi. Sí, mi ta mand'é pa bo, ta masha great mes. Um, anto e ora i pa sigui ku e mensahe. Tambe na mes momento mi no ta haciba nota pero nos a lansa e figurin di Chispito no manera un coyojun asina aquí Di un pop dje mau aki E si. mesun motibo tambe ta pa mayornan produci e como un herment, como un tool pa papia di seguridad di corriente cu Master. nan yunan. Ke mi a bo mesa ora e mucha ta baby, toddler, ta cuminsa investiga tur cos. Mhm, Ah, Ta y pasa sigur- gati aki ke cos blanco na muraya aquí nan ta. Correcto. Anto e ora bo tin a Chispito, ah, unda cu bo ta papia cu neo of bo ta laga Chispito. Mene Ribisa papia cu Nele pa comparti e mensahe di siguridad. Keme ta un tool keme el awo kinan nos ta nos ta do make e back to school concert y ta bin mas cos. Master. Nos keda pendiente nos tin un em, proyecto mas masha bonita mes cu nos ta bay lansa mi ta laga bo sa di djele. Hey, bunda losi, hombre. Me captaba como, bunda losi. Pero No, você. pues esta boy de prome na Aruba, bin por los Ah, isla. Sí. que Of me do prome na cos- papemento. Ah, dus Ok. algo más especial mes que nos tobe lanza cu Chispito. Eto fin di aña nos tin e Hardin di Luz atrobe. Anto e nan tambe yen actividad pa mucha. Aña pasa nos tabata tin e cookie decoration competition. Nos tabata tin tambe puppet car show, Sinterklaas, Santa Claus, kimen tur e actividadnan ke muchanan ta spera. Master. Nos tin bek e aña aki den Hardin di Luz cu ta habri, bo bisa djawo caba die sinku di november. Master, kimen ei a caba. Shon, esaki, esaki ta un tradicion, no? Un tradicion cu tur fin di aña tambe mester pasa mira e luznan, kimen great cu boso ta bai tin esaki bek. Pa mi por toca un otro tema mas tambe. Nos ta den temporada di calor. Mi sa cu nos ta, nos ta promoviendo tambe pa tur hende ta aware di esey tambe. Bo cana pafo, eggelijk nos no mester ni propaganda cu ta temporada di calor. Bo cana di fo, bo sa a caba. Con ta biniendo cu e website di temporada di calor? E ta bay hopi bon. Esaki ta di cuater aña cu El Mar cu web ta haci e hunto. Master. Anto e motibo dicon ta pasobra como pais nos sa cu nos pais ta calor, no? Pero tin un temporada cu e calor ta aumenta y nos ta sintié y nos ta experencia heat waves. Anto e tin su peligernan. Vooral ku nos ta biba den un pais kalor, nos ta pensa ku nos ta kustumbrá ku nele i por ta no realisá efektonan ke tin riba nos salud. Dus komo Elmar ku Web nos kier a konsientisá ku tin e temporada aki, bai de wei e temporada di mas kalor ta yegando ku ta sèptèmber, no? Ke bai ainda mas falta. Mas ainda, ha? Sí, i despues nos ta drenta bèk, e temperatura ta kumsa baha. Y ta drenta bek e temporada fresco, thank goodness. Pero si e motibo of e meta di proyecto aki ta pa promove atrobe siguridad, pero di un otro forma, kico pa considera durante e temporada aki? Bo sa e personanan vulnerabel, adulto mayor, e muchanan, bo mascotanan. Pero tambe pa papia riba consumo di coriente, pasobra nos tin un tendencia di usa mas coriente durante e temporada aki, dus e ora ei pa por comparti mas informacion cu. Cu nos por y e ta nos deber pa haci'e tambe. No, super great. Kina mi tin e website di esaki ta abri pa tur hende por pasa riba dje, corecto? Si. Um, si corazon no mi ta invita boso bay riba dje temporada di calor. Akinan seguro bo ta mira manera ta menciona, berdad, entre temporada di juni, julio, augustus y september. Despues na october ta cuminsa trankiliza bek. Um, pero mi ta invita boso bay ki riba Um a e ta e ta duna bo tur e informashonnan tambe pa bo tipsnan tambe ke men nan bai riba dje bai riba wèpsait awor aki temporada di kalor pa mas informashon unda ta ser menshoná ku temporada di kalor nos ta referí espesífikamente na e kuater lunanan mas kayente di aña di yuni te ku sèptèmber i tin muchu mas informashon i pa eduká bo tambe to tokante e temporada akinan pero. Back to what you are here for. Um, a babin sa kimi pa nos por conversa tocante contacto cu bario. Esa kita importante no solamente pa educa nos hobennan, nos muchanan, pero tambe adultonan tambe. Si. Kico ta boso ta babin cune pa contacto cu bario? Sí, sigur. Um, como Elmar, nos tin iniciativa pa tur edad. Um, y awor aquí na nos tin mañan, uh, dja marzo, 18 de augustus, nos tin evento contacto cu barrio. Esaki di tres aña cu nos a organizel. Nos a cuminsa na Noord, Paradera, awor nos na Savaneta. Um, e ta baita na MFA Savaneta for di shetor, que men shetor e porta ta habri, ta cuminsa shetor di Jacinco, te cu nuebor, que men nos que invita ya entera Aruba, pero specialmente e comunidad di Pozo Chiquito, Savaneta, Curacabay, Brazil, San Nicolas, uh, cu nos a spera boso mañana e contacto cu barrio. E ta un seshon informativo. Anto nos ta bai kuné tur bario kada aña ku diferente tópikonan ku ta relevante. Un tópiko nos a keda bai kuné tur kaminda pasobra e ta keda relevante ku ta e proseso di keuring di solar panel. Òf kiko bo mester sa na momentu ku bo ta bai invertí den solar panel di parti di Elmar. Klaro, ta algu ku nos a skucha hopi biaha. Hopi hende ku ta trahando kas, solar panel, atrobe nos ta biba riba un isla ku tin solo konstant. Pues um, te boso ta mira ku tin hopi hende ta hasi erornan ora di um, sol repair anges? E pro, si, tin frecuente, tin frecuentemente e proceso ta kana incorrecto. Ok. Y p'esei nos tin pa comparti e informacion, dus e lo cual cu ta pa bisa di banda di cliente, um, un de puntonan di mas importante cu mester sa ta pa prome cu inverti of instala e solar panel nos ta recomenda pa haya un aprobacion preliminario di Elmar. Ok. Anto kiko aprobacion aki ta bisabo of e ta dunabo cu Bo sistema solar lo por konektá na e ret di koriente di Aruba. Pasobra imaginá bo ku bo a invertí i instalá un solar panel system i no ta posibel ku lo por konekté na e ret. Anto e ora e ta yammer pa e parti di e kliente, no? Dus kuminsá e ora ku e aprobashon preliminario, anto esaki e kliente por hasiele, un kompania di solar panel por hasiele òf e instalador rekonosí, via nos portal electrician dot elmar dot aw. Ke men e proseso di keuring normalmente ta. uh, electrician so por haciendo. Okay. Pero lo cual ta e pre-approval de solar panel, e cliente también por hacer. Ok, es aquí está un de tópico nan que tabay um, ah, seguro tin mañan, um, tin más tópico nan relevante que nos lo escucha mañan. Seguro, desde el pasado nos enfocar riba compra de cobranza, pero nos cambia aña aquí, pasora Manera ku nos ta wak tin topikonan mas importansia òf ku mas pregunta, nos ta kambia nan. Dus e aña aki nos ta presentá tips pa spar koriente. No solamente pasobra nos klientenan ta interesá den esaki, pero tambe pasobra ta temporada di kalor. Ke men, den temporada di kalor, asta ku por ehèmpel bo ta mantené bo komportashon igual, ke men bo ta keda ku e mesun temperatura di èrko, bo ta keda ku e mesun kantidat di oranan ku bo ta usa bo èrko, bo konsumo di koriente ta bai oumentá. Anto pa solamente e motibo ku bo airco tin ku traha òf opera mas duru òf usa mas energia pa mantené e temperatura ku ya bo ta akustumbrá kuné ke menti bo Klaro. banda bo no a kambia nada. Pero pafó ta hopi mas kalor. Korekto, e tin un efekto. Keme nos kere e ora i pa klientenan ku ke mantené, nan tin un bòdjèt, sa aki ta mi bòdjèt pa koriente i nan ke mantené e bòdjèt aki, lo mester tin kambio den komportashon durante temporada. Ke men Nos stay mañan e ori na MFA Savaneta pa comparti tips sami di con pa spar coriente. Super great domo! No, sigur ta important, waro, e pregunta ta, ya, no ta muchanan so sti me, pero tin chispito mañan pa e adultonan tambe? No, mi ta bin cu Banner sin di chispito. Usa cu podrá cu e Banner! Pero no, e no ta bay tei live mañan. Dje spirito tin un weekend masha druk bes. E tabata na back to school concert di Kylie ku Katia, anto dje domingo e tabata henter dia na senter di bario Dakota. Pasobra tur aña Rode Kruis ta organisá un evento pa muchanan unda ku nan ta bai haya oportunidat di kòrta kabei, prepará pa skol. E ta hunto ku Kiwanis. Sesa e ora di dje spirito tabata ei pa muchanan henter dia. Ke manera lag'e relax. Lag'e relax, si. Lag'e dune e chance pa hala rosea, Shona? No, mi ta esei super great. Ama ku boso ta organisa esaki e ta kuminsa por ta tabri fi shetor awor mi ta sigur MFA no ta no ta entertainment center no ta no ta lugar ku por wanta hopi hende e kuponan ta limita tin am por registra of esaki ta first come first serve. E ta walk in friendly ke men no mester registra ta gon yega anto nos ta wak ku nos ta hasi espasio pa pa tur hende por por un kaminda sinta deci atrobe mi invitashon of nos invitashon pa e pueblo di pariba di brug. Nos ta spera boso mañan na MFA Savaneta ku e topikonan aki. Tin hopi informashon mas ku nos ta bai kompartí ku boso i tambe ta bai tin un momentu di Q&A, Question and Answer. Kembe kalke otro pregunta ku bo por tin, esaki ta e momentu. Tambe por ta si bo ta e pregunta spesífiko di bo faktura, nos ta bai tin un kolega presente ku su laptop ku por drenta den bo kuenta i mustra bo sierto detayesnan personal. Klaro, e dia ku no ta paga faktura así, Pero tur otro servicio si nos por atende cu nele. Keme nos ta spera boso mayan na MFA Savaneta. Master Roma. Awo mi sa, mi sa cu bo bisa bo no mag los, pero bo mag duna nos sikier boso. Ainda mi mente ta na e, e loke boso tin na caminda cu no yeki tin na Aruba of den Papiamento. Nos e tin mi ta purba pensa, no tin ni un hint? Ay, Dios. Pues santo. abo, abo no te laga los sin información, ¿no? E Abo- ta bai ta, ok, mi por bisa si, e ta bai ta un iniciativa pa muchanan eh, ciego y sordo. Ok. Um, dus un, un, un, da inglês, vou te bisa un uh, DNI um, activation, dus echt pa un grupo de muchanan special, nos te vai hasi algo pa nan.

I mas importante tokante evento di mañan ayana na Savaneta, ke men a kaba di invitá nan, pero mi ke dunaba e chèns un bia mas pa rekordá nan riba e detayes. Shetor, porta ta habri, invitá nan un bia mas pa t'ei na MFA Savaneta. Sí, sigur. Dor di parti NV. Elmar, nos t'ei pa tur hende. Nos tin nos aktividatnan pa mucha, nos tin nos aktividatnan pa muchanan spesial, nos tin aktividatnan pa adulto, i tin ora pa adulto mayor. Den sèptèmber mes nos tin un èkspo ku nos ta partisipá na dje pa adulto mayor. Súper! Pero e ora mañan ta toka e turno di adulto. Pero tambe young adults, esunnan ku ta bai pidi na mortgage awo òf esunnan ku ta pensando pa traha kas. Esaki ta e momento. Kisas bo ke inkluí un solar panel den bo plannan di traha kas. Bin hasi e preguntanan. Ki pregunta bo tin ku konsiderá? Dus bin e momento aki mañan Diesocho di Augustus MFA Savaneta porta ta habri shetor na tur e klientenan pariba di brug el martes perabo. Master no. Adri thank you so much amo. Feliz siman nobo y nos ta mira otro mañana MFA Savaneta. Si igual danki no. Alright. Aru besito pa ta Audrey di parti NV Elmar contando seguro